Robben, Maňa sowgat ýaly gymmatly. Örän akylly oýunçy. Toparda bir hepdäni bile geçirdik. Bir-birimizden köp zat öwrendik. Eger-de elimde Robbeni ýa-da Kriştian Ronaldony saýlama mümkinçiligim bolsady, hiç pikirlenmän Robbeni saýlardym. Çünki ol hem Ronaldodan, hem Messiden akylly we ýyndam oýunçy. Pep Gwardiola. Bu wideomyza Robbeniň iň gowy görýän tälimçim diýýän tälimçisi Gwardiola-nyň sözleri bilen başlamak isledim. Adyndan belli bolşy ýaly, size bu gün dünýäniň belki-de iň gowy çep aýakly oýunçylarynyň sanawynda birinji üçlükde boljak Arýen Robben hakynda maglumat taýýarlamak isledik. Arýen Robben kim? Näme üçin oňa çüýşe adam diýýärler? Geliň bilelikde seredeliň. Arýen Robben bir müň dokuz ýüz segsen dördünji ýylyň ýigrimi üçünji ýanwarynda Gollandiýanyň demirgazyk-gündogar böleginde ýerleşýän Bedumda Hans Robben we Marýo Robbeniň maşgalasynda dünýä indi. Kakasy futbol tälimçisi we agent bolup işleýär. Robben çagalykdan kakasyna gaty ýakyn önüp ösýär. Kakasynyň ähli gepleşiklerine we şertnama gollaryna-da üns bilen gatnaşýar we karary bile berýärdi. Aryýanyň ejesi ýaşlar üçin oratorlyk, spikerlik kurslaryny berýän döwrüniň iň tanymal zenanydy. Groningemde we ähli Gollandiýada geçirilýän Aseurasonik Norderslar festiwallaryna ýygy-ýygydan gatnaşýan ýerli meşhur bir maşgalada önüp ösdi Robben. Tehniki grammatika mekdebinde okaýardy we ýaşlygyndan futbol bilen gyzyklanýardy. Şonuň üçin ene-atasy ony sebitdäki iň gowy futbol mekdebine ýazdyrdylar. Arýen Robbel köp ýaşlar bilen futbol ýaryşlaryna gatnaşdy we kooperatiw tälimçilik tehnikasyny iň gowy we iň çalt özleşdiren çaga baýragyna mynasyp boldy. Kooperatiw tälimçilik tehnikasy näme? Belki-de köpiňizde şol sorag dörän bolup biler. Geliň jogabyna seredeliň. Kooperatiw tälimçilik tehnikasy bu gollandiýaly ussat türgenleşdiriji Wel Kaweriň Maradona, Pele ýaly güýçli oýunçylaryň wideolaryndan taýýarlanan wideorolikler arkaly berilýän sapaklardyr. Bu sistema häzirki wagtda ähli döwletlerde ulanylmana başlandy. Belki-de biz indi has gowy düşünýändiris, näme üçin Gollandiýadan beýle gowy oýunçylaryň çykma sebäbini. Hawa Robben öz döwründe iň umyt bilen seredilýän çagady Gollandiýada we ol bary-ýogy sekiz ýaşynda professional şertnama baglaşdy Groningem bilen. Ol uly toparda, ýagny Groningemde iki müňünji ýylyň dekabrynda professional oýnap başlady. Iki müň, iki müň bir möwsüminde iki pökgi geçirip, Ilkinji möwsüminde ýylyň oýunçysy adyna eýe boldy toparda. Kyrk alty oýunda sekiz pökgi geçiren topary bilen arasyndaky bag has hem bekeýärdi. Groningemden soň iki müň ikinji ýylda üç nokat dokuz million ýewro bilen PSV Eýndhowen futbol klubyna geçdi we iki müň iki, iki müň üç möwsüminde otuz üç oýunda on iki pökgi geçirdi. Ilkinji möwsüminde hüjümçi Mateýa Kežman bilen PSV ýylyň oýunçysy diýen ada eýe boldy. Hatda assist bermekde öňe saýlanany üçin Zehinli oýunçy baýragyny aldy. Topara on ýedinji Gollandiýa çempionatynda ýeňşi gazandyrdy. Klub üçin jemi elli alty oýun oýnady we on sekiz pökgi geçirdi. Iki müň üçünji ýyla çenli Robben dünýäniň iň meşhur futbolçylarynyň birine öwrüldi we futbol klublarynyň arasynda uly meşhurlyga eýe boldy. PSV on sekiz million tölän Çelsi oýunçyny öz düzümine goşdy. Iki müň dördünji ýylyň noýabr aýynda Çelsi üçin oýnap başlady. we çalt hüjümçi oýunçy adyna eýe boldy. Klub bilen işlän döwründe ýumurtgalygynyň birinde üýtgeşik bir ösüş gördi we klub lukmanlaryna-da habar berdi. Rak keseline barlanyldy, ýöne lukmanlar onuň doly nämeligini karar berip bilmediler we çäräniň diňe operasiýa ýagny o görlen düwüni kesip almak bilen mümkinligini karar berdiler we Robbeni operasiýa etdiler. Robben şol günleri şeýle ýatlap geçýär, Gaty gorkupdym. Meň üçin iň gorkuly günlerdi. Operasiýadan soňra birnäçe gün o düwüni nämeligini barlaglar geçirmän laboratoriýa ugradylypdy we futbolyň meň üçin hiç hili manysy galmandy. Bar aladam maşgalamdy. Birnäçe gün soň jogap geldi we uludan dem alyp rahatlapdym. Keselim gorkunç zat däldi, sözlerini ulanypdy. Iki müň dördünji ýylyň noýabr aýynda Angliýanyň Premýer ligasynyň aýyň oýunçysy baýragyny aldy. Arýen Robben iki müň bäşinji we iki müň altynjy ýyllaryň Premýer ligasynyň çempiony, şeýle hem liganyň kubogy, Community Shield we FA Cup kubogynda ýeňiş gazanan klubda möhüm rol oýnady. Çelsi üçin altmyş ýedi oýunda on bäş açko toplady. Iki müň altynjy ýylyň ýigrimi üçünji dekabrynda Wigan Athletic klubuna garşy ýeňiş gazanyp, Duşuşygyň adamy diýen ada eýe boldy. Robbeniň durmuşynda iki müň ýedinji ýylda ýene-de bir ýatdan çykmajak ýagdaý boldy. Ol iki müňünji ýyllarda liseýde tanyşan gyzy Bernardian Eýllert bilen durmuş gurdy. Olaryň häzir üç çagasy bar, Luka, Kai we Lyn. Aýaly Ellet Robben hakynda, Ol hakyky maşgala erkegi. Bizi hiç bir wagt ünssüz goýmady diýýär. Robben bolsa maşgalasy barada, Durmuşda iň esasy zat maşgalanyň sagdyn bolmagy we bagtly bolmagydyr. Futbol, elbetde, meň durmuşym, emma maşgalamyň saglygy we bagty meň üçin dünýädäki iň möhüm zat diýýär. Arýen Robben duýguçyl adam. Ýeňilen oýunlaryndan soň, esasan hem Çempionlar ligasyndan soňra, Gaty göwnüçökgün we keýpsiz gezýärdi. Emma onuň aýaly onuň ejiz ýerini tapyp, ony elmydama bagtly edýär. Robbeniň elinden tutup, uly partiýalara alyp gidýärdi we onuň keýpini ýerine getirýärdi. Ýagny uzyn gepiň keltesi, Robbenler maşgalasy iň agzybir maşgalalary hem nusga bolup biljek maşgalady. Karýerasy bilen dowam etsek, Arian iki müň ýedinji ýylyň ýigrimi ikinji awgustynda transfer üçin otuz bäş million tölän Real Madrid bilen bäş ýyllyk şertnama baglaşdy. Onuň bilen klub iki müň ýedinji ýylyň on sekizinji sentýabrynda UEFA Çempionlar ligasynda Werder Bremen futbol toparyna garşy we iki müň sekizinji ýylyň ýedinji maýynda bolsa Barselona garşy La Liganyň çempionatynda ýeňiş gazandy. Topar üçin elli oýna gatnaşdy we jemi on bir pökgi geçirdi. Ýöne Robbeni şikesler heläk edýärdi we ol iki müň dokuzynjy ýylda Real Madride transfer tölegi hökmünde ýigrimi bäş million tölän Baýern Mýunhen klubuna goşuldy. Ýüz altmyş sekiz oýundan ybarat we on möwsümde togsana golaý pökgi geçiren Robben tiz şikes alýanlygy sebäpli Çüýşe adam lakamyna eýe boldy. Topar alty gezek Bundesliganyň çempionatynda ýeňiş gazandy we iki sany DFB Pokal kubogyny gazandy. Robben iki müň onunjy ýylda Germaniýada ýylyň futbolçysy diýen ada eýe bolupdy. Şeýle hem, onuň topary iki gezek Çempionlar ligasynda we bir gezek fifa klub dünýä çempionatynda ýeňiji boldy. Beýik ussat Robben şikeslerden soň hiç hili forma tutmak üçin birnäçe oýun oýnamaly bolmaýardy. Ol oýna pauza basyp, soň dowam edýän ýaly şikeslerden soň hem galan ýerinden öňküsi ýaly dowam edýärdi. Milli ýygyndysy barada hiç zat aýtmadygam, ýöne ýekeje bellemeli zat, Robeniň iki müň on dördünji ýylda dünýä çempionatynda Ispaniýa garşy oýnan oýnunda on bir metr aralykdan otuz ýedi kilometr tizlige çykyp, Ramosyň yzyndan ýetip geçip Ispaniýany weýran etmegidir. Belki-de Roben öz stilini iň gowy ýerine ýetiren oýunçydyr. Çünki Marselo Roben hakynda şeýle diýýär, Onuň nähili oýnajagyny bilýärdim, emma jogap berip bilemokdym diýmegi onuň öz stiline nähili sadyk galanlygyny we şol bir stili iň maksimum derejede ulanyp bilýänligini görkezýärdi. Iň soňky belläp geçmeli zady hem Rob Bent eli açyk we jomart bir oglandyr. Özüniň Gollandiýada ýaşlar we ýetginjekleri içgiden we neşe serişdelerinden uzaklaşdyrmak bilen baglanyşykly guran ýörite firmalar bardyr we bu firmalar çagalara maddy ýardam edip futbol toparlaryna ýerleşdirýär We olary şol ýerde eýe çykýarlar. Biziň ýüzmäni halamaýan Robbenimiz, çüýşe adamymyz şular ýaly gahryman bir futbolçydyr. Soňky ýyllaryny Robben Groningeme dolanyp geldi we futboly täzeden başlady. Emma şikesler oňa muny doly dowam etmegine ýol bermedi we Robben doly oýny goýdy. Eger wideomyz halan bolsaňyz, laýk basyp, teswirlerde pikirleriňizi paýlaşyp, kanala agza bolup, bizi goldap bilersiňiz. Dostlar, unutmaň, Futbol dünýäsi kanaly siz üçin iň gowy wideolary taýynlamaga dowam edýär. Hoş, sag boluň!